Ya jowa yaye. To en ni koro ni idwa chom kumane ni? En ni alup koni. Kosa dog chien. Ah, ah. nyithindo moko e aneno ka wapenjgi ane kuma koro adwa luwo nikech ok ang'eyo. kuma koro achom tom gi meri noidho bas kadhi bando nyamula nogo sogo gi be tom gi meri noidho bas kadhi bando nyamula nogo Ok ing'e ni usi na mar sande chalre gi usi mar luo. jokama oimore uru Oimore ahinya.
to un nade ju- jowetena Wantie maber moswa. erokamano Eh. To un gi ka? Wan gi ka jaduong'.
Timo maber.
Eh. An bende. Eh. Adwa dhi kumoro ka to yo lala. Idhi kure jaduong'? Adwa dhi ka ed kuota ma ni jodongo chame pesani. Oh, kuonde mane jodongo lodhe omenda. Eh, kuonde mane jodongo chame pesa gi ma pile pile siling' alufu ang'wen ni. Kani ding'eye ge yawa. Akia ni nyinge kanye kech gichamo pesa to kuonde ariyo. Ah ah, Eh.
iluongo ni headquarter mar Omuomra. Eh, Omuomra.
Eh, Omuomra to kidwaro yes. tiluwo aluwa ka e. Eh. Tineno idhi kichopo gi mbele kanyo. Odok mana koni.
Eh mana gi koni.
Eh, Koro kichopo gi mbele kanyo yes. tiyudo ka o- yo koro kegore ariyo kama Eh, to moro be odhi kama. eh. Koro kaw madhi gi malo no. Koro kisekawo mano Tidhi kode nyaka ewi got malo. Tidhi yudo ka gichak gikegore e. Gikegore are. Gikegore kama lweta thagore ni ariyo kama. Eh, gikegore tu.
Gikegore tu.
Mm. Gidho joma jo nyasani. Mm. Kaeto koro kaw machielo madhi kocha cha. Eh. To dhi teri nyaka e yiende moko. Eh. Kichopo e yiende go, opidhe bao mang'eny yiende mag ndege. Eh. Opidhie mang'eny kuro. Kichopo kuro, idhi yudo ka kare ni iselal Mm. duog chien jaduong' Adhi Kiduogo- mbele to achako aduogo chien nade yawa dong' ma koro Eh, adhi idhi- lal. idhi adhiya gi mano idhi gi mano ichak iduogo kama ka gima iduogo iwuondri ka gima iduogo gi ma mibiro go ni Ago reverse. Eh, Eh, igo reverse All talk ago.
Ah, ah, ok igo ol kasi ichak i- kichopo Itar. kanyo Mm. tiyudo ka kare ni iselal nikech yiende go eko nitiere ong'eche ni kanyo to puge ni kanyo kanyo gik moko timore malich koro Mm, kidhi mm. kalo i ndegeno Mm, to inyalo tho kapok ichamo pesi. Gik moko chamo ji ei ndege Gik no. moko chamo ji ei ndege no endo. Eh, Koro dhi adhiya miti iduogo nyaka chien, kiseduogo chien nikech ing'e ni ilal. eh, Koro duog nyaka chien. Ikaw yo moro miwe mokwongo ni, eh. madhi kor ka chwich ni endi. Okay, Eh. erokamano. In dichalo mana ja- nyakwara ma Yusto. In nya- in Yusto. Koso in ng'a? An to an dhok liunda Yusto. Ok ang'eyi. An ema nyalal nyo- Nyorobi. Oh, in ema nye wamanyi Nairobi. Ee, an ema nyo- Kilal bang' ndalo an- mabwora. An ema nyo an Nairobi. Itimo marach nowinjo bed ni isebiri mosa kata pacho. Jaduong' nyoka donjo kaendi, nya donjo mana gotieno. Mm. Eh, weche mag kura gi eki ne mane noduogo wa dala pacho ka. Eh, weche mag siasa.
Eh, weche mag siasa mag Ruto gi Raila go eko. Ma bende olewo chunywa.
Eh, omera ah, wachno te marach. Ok wanyal wuoye. Ok wanyal wuoye chopi. Wan wan dhano ring'o gi remo waonge teko waonge koda nyalo. Eh, waonge nyalo.
Ok wanyal loko gik mosetimore bed mantie. Eh, ok wanyal kata yo moro amora. Mano adier jaduong'.
Kamano. Eh, wacha adier. Eh, koro wadhi adhi acham pesa jodongono. Eh. mondo aduogi nikech nanindo kech e ot nachamo mano nyoso gotieno Onyose mane iriyogo.
e nyithinda noywak e wiya Oo, an koth be chwe chuny ok- nokelonwa nyoso gawendo. mm. Ee, wan wanachawa kawa kamano endo. erokamano wadhiyo Ee, acham pesa in Iluongo kare ni cham chamo pesa. pesa. eh pesa jodongo no ing'eni ka ok ichame to Ee. onge ka- kaka inyalo konyori

Donge un ema ukoni un wedena? Donge wan. To udwa chaku maya nang'o? Nyathini Ok amayi ajaja.
jaduong', jaduong' Isenyago kamayi. pesa.
Ok amayi.
Utimo makosa omera in kare itimori nade? Idwa maya? Ah, Ok amayi jaduong'.
Idwa maya?
Jaduong' ok anyal mayi.
jaduong'. Ai ka. Ok anyal mayi. jaduong'. Isenyago pesa jaduong'.
Asechamo pesa. Owuok adi?
Jogo miya siling' alufu apar kod ariyo. Eh. Ok ine ka nyiche dweche adek mokalo nyiche pok gimiyowa gimoro amora. Oh, koro giriwonu.
Koro giriwonwa nikech dwe ka dwe en siling' aluf ang'wen. Eh. To kare ma osiepni koso ma ng'ama chalo nade magore mana kuoma ka liech? Onena na ka liech koso odwa timo ang'o? En ga chacho ojanjore e gweng' ka. To ma be e nyathi ma aweyou go cha adier ma wuoyo koda maber cha? Seche ka to odimbo wach ndi to koro kin- oh, kia ni udhiero make Ma en. Ma ego. To ma koro ng'ute odhero chalo ma ng'ute rungu ni ume bende bith ma chalo ma um fimbi jogo. Ma ok kijana cha. Oonge pesa odhie. Oonge pesa. Iyange ta no chielo pesa ko wi pacho. Mm. Nikech nyathini rachacho ok obi ywe ichop dala gi kwe. Konya nyakwara.
Eh, ai koro adu nyaka konya konya. Konya.
Eh, koro kel pesa mondo ating'ni. Eh. Nikech onyalo mayi pesa no duto. Eh. Eh.
Dine.
Oh, ma e simbi molwar ni. Mane. Hey.
Omaya olwar oh, na simu. Oh, jaduong'.
Eh? Nyaka simbi olwaro ka. Machielo an go an gi simbe ariyo. Eh in gariyo.
Mm. Eh koro kela ajoli. Mm. Mondo akowi pacho. Ne ochako chako kendo. Ye ye ye.
Okawo pesa duto. Okawo duto. Okawo pesa duto.
Jaduong' weni rie. Gin pesa go ka. Weri wa jaduong' no endo pesa no wadhi pogo. Pesa ni wadhi pogo.
Na wajoya nyathindo maya pesa na malit kama nanga jaduong' mutiya wajowa wako kanyoro na nindo mana kech gi nyithindo. Ai. Ya wajowa yaye nyithindo gi binu chieng' bed gi ngima makare nyithindo momaya pesa gi.